יא, זונטאג יו ד אייר פסח שני, איך וויל דא נאך צולייגן נאך א נקודה צו דעם וואס מ'האבן גערעדט פריער, נאך א גרויסע זאך וואס איז געשען שבת, פשוט דעם שבת איז אריין איינער און ס'מוז זיין א פרומער איינער פון די חברה ווייל ס'איז נאר אזא איינער וואס האט געוואוסט. אריינגעקראכן אין א ישיבה אין ירושלים, ער האט געוואוסט אז ס'ליגט אין א פלאץ דארטן דריי מיליאן שקל וואס מ'האט געברענגט א וואך פריער האט מען געברענגט פון חוץ לארץ פון אנדערע פלעצער, פון וואנעט מ'האט געברענגט די געלט ווייס איך נישט, און צו ס'איז געווען טאקע אזא סכום פון דריי מיליאן ווייס איך אויך נישט, ווייל כ'דארף זאגן ס'איז אביסל נישט מסתבר אז ווי האט מען עס אדורכגעפירט דעם דעם עירפארט, איך ווייס נישט, אבער דאס דאס טענה'ט דער ראש ישיבה אז ס'איז געווען דארטן דריי מיליאן, און טאקע אויסגעגאנגען מיט די דריי מיליאן, דאס האט ער געטון פרייטאג צונאכט. איר פארשטייט? גיט א קוק, שבת, פרייטאג צונאכטס, דער מענטש וואס איז געקומען אהין האט געוואוסט פונקט אוואו ס'ליגט די געלט, ווייל ער האט נישט נישט געזוכט אין קיין אנדערע פלעצער, ער האט געוואוסט אוואו צו גיין, דאס הייסט ס'איז א אינערליכער איינער וואס האט געוואוסט וואס צו טון, מעגליך אז מ'האט באשטעלט איינעם אז ער זאל טון די ארבעט פאר זיי, און מ'האט אים געזאגט אוואו דאס איז, אבער דאס ווייטער, דאס איז דאך איינער פון אינעווייניג, האט עס אנגעשטעלט. גיט א קוק צו ווי ווייט עס גייט. מען גנב'עט פון די רעגירונג, מען גנב'עט פון סאטמאר, און מען גנב'עט פון זיך אליין, פון די ישיבות. איר וויסט, כ'ווייס נישט צו ס'איז געווען יום כיפור ביינאכט אדער ס'איז געווען ביי א חתונה נאכט, האט מען געגנב'עט הרב אברהם ישוע סאלאווייטשיק פון בריסק, פון ניכטאמאל, און ביז עפעס א בלייז האט עס געוואוסט, געוואוסט אוואו ער האלט די געלט, אריין און געגנב'עט. און ווי עס מ'האָט געגנבעט אַמאָל רבי חיים קאַניעווסקין אין שטוב, האָט מען איבערגעפּסט דרײַ הונדערט טויזנט שקל, בײַ די ייִדן דרייט זיך זייער גרויסע געלדער. בײַ הרב שטימען האָט מען אַמאָל געגנבעט גרויסע סומעס געלט. דאָס אַלץ האָט מען געטאָן זיכער אינערליכע, דאָס איז נאָר אַזעלכע, ווער ס'העט אַ גוטן קוק טאָן ניט זען בײַ זיי מ'האָט געגנבעט, דאָס איז נאָר איינער וואָס האָט געוווּסט אַוואו צו גיין, ס'איז נישט אַז געקומען און איבערגעקערט די גאַנצע שטוב און ביז ער האָט געפֿונען, ניין, ער האָט געוווּסט אַוואו צו גיין, געוווּסט לכתּחילה אַז אין די אַלע פּלעצער, דאָס איז, ס'איז. פון אינעווייניג, אינעווייניג איז פשט פרומע חרדישע, מען קען זיין חזניש'ניקעס, מען קען גאר זיין גאר אזעלכע, ס'קומט מיר זיך מתיר אזעלכע מעשות, און אויך שבת, דא אין די ישיבה איז געשען שבת, נו, פרעג איך אייך, פון וואנעט שטאמט די אלע גניבות? ווילט איר מיר זאגן אז דאס שטאמט. עפעס איינער איז קייליג געווארן דארטן? ניין! אז מען זעט אזעלכע גנבים, אז מען זעט אז דער עולם שווייגט, מען זעט די רבנים שווייגן, מען זאגט נישט קיין ווארט, נו, איז עפעס א וואונדער? איז עפעס א וואונדער? נישט קיין וואונדער! רבי זיע איך דערציל אייך נאר די מעשה אויף צו ווייזן ווי ווייט ס'איז פארקריכט און פארוואס רעד איך וועגן דעם. ווייל אויב מען וועט עס נישט אפהאלטן, בסופו של דבר וועט מען גנב'נען איינער פון אנדערן. מיר לעבן אין א וועלט פון גנבים, וואס מען וועט נישט קענען מער טראסטן איינער דעם צווייטן. הערט גוט וואס איך האב אייך געזאגט. אויב מען וועט עס נישט אפשטעלן באצייטנס, וועלן מיר ליידן פון דעם אויפ'ן ערגסטן. אויפן מ'ליידט שוין פון אנדערע פון די גרויס אין גרויס איז דא גרויסע גנבים וואס ווייסן ארויסנעמען געלט פון מענטשן צוזאגן דאס און דאס מאכן רווחים אזעלכע און אזעלכע און פארלירן די גאנצע געלט מ'פארלירט נישט זיי בא'גנב'ענען די געלט מאכן טריקן זאגן אז מ'האט פארלארן די געלט גיי נישט אריין יעצט אין פרטים ווייל יעדע מעשה איז דאך א מעשה פאר זיך אבער מיר וועלן לעבן אין א מצב וואס מ'וועט נישט קענען טראסטן קיינער אינעם אנדערן קיינער נישט וואזשע ווילט איר ווילט לעבן אזוי. איז עס גוט אזוי? מ'דארף זיך כאפן באצייטנס און אפשטעלן באצייטנס איידער עס ווערט צו שפעט, א גוטן אויבן.